Zik bulah chuan Captain Levi chu chukin, Kha, i lehkhabu chu i hlimpui bawk maw? a zuk ti a. Zik chuan, Vawi eng zat nge ka chhiar zawh tawi hria em? Thu danga lai chuan Wayne hi kan la nei mia lem tiin a zawt a. Captain Levi chuan an neih loh thuin a chhang. Captain Levi chuan, I lehkhabu kha hlimpui hle rawh a ti a. Zik chuan, I thu ang zelin le Captain a lo ti ve bawk. A kal phei pah chuan Captain Levi chuan, Sipai tha mi sawmthum pali hmun hrang hranga awmin kan veng a, chu mai bakah Thunders piar thahnem tak kan la call bawk amah te veng nan sawn. Captain Levi chuan Commander Arwin hnena a thusawi te chu a ngaihtuah let a, a lung chu a chhe rilru ang reng khawp mai. A han hawi let chuan Zeke chu a lo tlan chhe ta teu teu. Sipai te pawh chuan man in ring reng chuan an lo chang a. Zeke chu ring tak chuan a han au vak a, Captain Levi chuan eng thil emaw a thleng dawn tih chu hrethiam nghal. Chutah Captain Levi-a pawlte chu an taksa chu thunun thei loin thingkung atang chuan an tla a, an vai chuan Titan-ah chuan an chang ta thup mai. Chulai ramngaw chu a eng chuan a eng nghal pup a. Chutah le Captain Levi-a sipai Titan-a changtate chu a bul lawk lawkah chuan an lo tla thum dup dup a. Khawchhung lama la, Commander Pixies leh a pawl te chu an taksa ah thil dik lo awm ni tih hria in an lo phil i nghal hle. Military Police lam leh Falco thleng chuan nghawng chu rawn nei a, Falco sawi dan chuan an taksa pum chu electric man ang in a awm a ni. Zig chuan tlan chhiat pah chuan, Mangtha aw Captain, i sipai te tak te te chu an thang lian tawh si a, Enkawl theih tak che maw? tiin a han au el a. Zig chet dan chuan Captain Levi pawh chu a thawng ngei mai. Chutih rual chuan Titan pakhat chuan ei tumin a lo pan nghal a, rang takin a insaseng. Captain Levi chuan a han en vang vang chuan Wayne chu chuti angan lo awmna chhan a ni tih chu hre thei a. Hei hi Marlin Wayne niin Captain Levi hian phal lo viau mah se, an dil lui tlat avangin a hnu chuan a phalsak a, chuvanga hetia awm an lo ni. An ni ho chuan um zel in an vak chak em em leh nghal a, an man ti ti dawn ta mai. Amah rawn bawhtu pakhat chu nalh zet chuan a lo bum a, chutah pakhat dang chuan a man ngei dawn tih a hriat avangin a hmanrua chu phawrhin a kut chu a tan chhum sak vek a. Captain Levi chuan thinrim tak chuan Titan chu en a, mahse a sipai pa hmel a hmu leh tlat, a hrehawm duh ngar ngar viau ang le. Mahse Taitan an nih tawh miau vang chuan ka thah ngei ngei a tul a ni tih chuan rilru chu a siam fel a. An ni lah chu an tam in an hual hneh nasa si a, Captain Levi mitmeng chu a ngui ruai a. Chawlh hman nuam le Captain, he thliar kar atang hian khawvela chak ber sipai chu a chhuak tawh dawn a ni. Heta sipai chak ber a sawi hi rambling a sawina niin a lang a, episode dangah kan hre leh zel turah ngai ang. Min hrethiam duh lo tlat hi i buaithlakna lai tak chu ni. Eran hi chuan min hrethiam asin. Helai hmun ka chhuahsan hian Eran hmu turin ka vaw kal ang, a ti a. Chutia thil a sawi mial mial lai chuan a bula taiten pakhat chu lo thal tawp. Zeke chuan Titan pakhat hnenah chuan that nghal turin a ti a, Titan pawh chuan a pan ve mai. Mahse, thah tuma va pan pa hi chutiang maia thah theih ni hauh lo. A chhan chu Captain Levi ni tlat. A kutah chuan rawn luang pheiin rang takin chu Titan chu a tuk zal zui nghal a. Zeke chuan, Nangmah leh bawk maw Levi, i va han hnehawm teh chei ve, tiin a kut chu a han se e vak a, Beast Titan ah chuan a chang ve leh nghal a. Beast Titan chuan a bula Titan pakhat chu manin a han pawtsawm te te a, Levi, min lo hmachhawn ta che, khawnge i sipai duhawm tak tak te tak te te te kha an awm? Aw, i that lo a ni tih min han hrilh teh, an va han khawngaih thlak hlawm tak em? a ti a. A Titan lu keng lai chu hmetsawmin Captain Levi lamah chuan a han vawm vak a, nimahsela, Captain Levi chuan chu chu a lo bum leh hman tlat. Khati chhung lek khan Captain Levi chuan a sipai Titan-a chang zawng zawng te chu a lo dah tha vek tawh chu niin, Captain Levi chuan i beidawng ta em ni kha be hmul, i tih tur awm chhun chu, Tlangval tha tak ni a, i lehkhabu chhiar mai mai kha ni sin. Eng thilin nge ka lak atang hian i tlan bo thei ni tih rin a pe che a. A chunga thing zar tam tak thlak pah a zel chuan, Ka sipai, Taitena i changtir tak te khan min man thei i ring em ni? I hria em? Eng zat a tam nge kei hian ka chan tawh tih. Chumi pah chuan thing zar kar atang chuan Captain Levi chu a lo chhuk ve a. Beast Titan pawh chuan Titan ruang chu a vawrh chho ve vak. Chung te chu lo bum vekin a Thunder Spear keng zawng zawng chu Beast Titan hnungah chuan a bur ta va mai le. Khuang chang lo chuan Captain Levi chuan a han pawt puak a, Beast Titan hnung chu puak ta dur mai. Chutah Zeke chu rawn langin a kang ut rum mai. Captain Levi chuan Zeke chu tham kangin, Kan inhmuh loh chhung a va rei lo ve maw tiraw khabe hmul, lungai suh, Chutiang mai in ka that dawn lo che, a ti a. Khawchhung lam lo langin Commander Keisedis chuan Cadet thahnem tak hmaah chuan Zachary thih thu chu a lo sawi a, nimahsela, an plan chu a ngaih reng thu leh, Sigansina District chu veng him reng a la ngaih thu chu a sawi a, an ngaihsak vak lo a ni tih hriain a hma zawna mi chu a han hrawk vak a, a nih zawng a tih ve dan reng a nih kha. Flock leh a pawlte chuan Hanji chu manin chu lai hmunah chuan an lo hruai a, Flok chuan, Thuneitu a lo inthlak tak ah chuan engkim a lo danglam ta nih hi tiraw? Tunah chuan thuneihna pumpui chu Yeager kutah a inghat tawh a, Khawi lamah nge i tluk ve dawn e? tiin an tin a. Khawi lai hmunah nge i ding tih hi hre reng rawh Flok, ti a Commander Kaysidis in thil dang sawi a tum leh lai tak chuan Flok chuan a ke bulah tak chuan a lo kap a. Flok chuan, Ka ṭhelh a ni maw? Next ah chuan ka ṭhelh tawh lo ang. Commander Kaysidis bulah chuan, Nangte chu i inpe dawn lo tih te chu ka hria lawm, tih pahin Cadet ho hma ah chuan thu chu a sawi a, Tunah hian kan ram tan kan pet chhuak dawn a, chumi tan chuan nangni hi kan mamawh chu. Kan ram hian nangni lo hi thlan tur a nei lo a, beisei tur a nei hek lo. Eren Yeager, Kan hruaitu thar chu zuiin in ram tan in rawn ding chhuak dawn nge? Kcdis pu tar hma ah hian in thih thleng in awm zawk dawn, duh in thlang thei e, tiin cadet ho hma ah chuan a sawi a. Chutah, mi panga te chuan hma chu rawn hruaiin an ram tan an beih tur thu chu an lo sawi a. Flok chuan, In ti tha lutuk e, in in pe tak tak a nih chuan Commander Kaisedis hi ding theih lo a in siam phawt a ngai ang a ti ta mai. Chu thil chu Cadet ho chuan an hreh ngang mai. Anjit chuan Flok hnenah chuan, He thil hi chu i ti deuh mah mah lo maw? a rawn ti a. Mahse, Kaisedis chuan a ngai lo a lo ti. A hnuah Commander Kaisedis chu che thei loh chuan an sawi sa a. Flock chuan, Inreng pawh ti khan a in up dawr e tiin chu lai hmun chu an chhuahsan a. Captain Levi te lo lang ve leh in Zig pawh chu muang chang chuan a rawn harh a. Zig hnenah chuan, Kha i lo harh tawh maw a ti a. Zig han chet deuh tum chuan Captain chuan, E e e, che reng reng suh a ti a. Thunder Spear chu a pumah chuan vih luh sakin a hrui chu a nghawngah chuan a tawn sak a. Captain Levi chuan, I che duh nih le, i puak leh duh tih na a ni mai lawm, a ti a. Captain Levi chu rawn tho chhuakin a blade chu phawrhin, Zig ke chu tan sak hmawk mai, ruahmanna i siam thiam viau a ni lawm ni, tih pahin a tan chhoh sak zel a. Captain Levi chuan, Lo ngawi mai mai ta che, i va bengchheng reuh ve maw? Ka sipai te, Titan-ah i chantir vel a maw? a ti a. A ngal thleng chuan Zig chu a ke chu tan sak a, Na chu ti ngang mai, a che ngam der si lo. Zik chuan, Livai, khawnge ka tarmit a awm? tiin a zawt a, Captain chuan, Ka hriatpui hauh lo che, a reng reng a, chutiang inzawna hun a ni mi a ti a. Zik chuan, Naupang te a nih laia Beast Titan petu nena ball an vawm lai te chu a ngaihtuah a, chu pa hnen atanga tarmit chu a dawn ni awm tak a ni, Zik in a rauh danah hian. Zik, Naupang laia let ang, Zik. He libiro hi uluk tak kha an han en teh. Khawi laia ber nge kan chen le? Helai hmunah hian dam chhung hun hmang nge hmun danga kal i duh zawk a ti a, Zik chuan, Hmun danga kal, tiin a chhang a. Putar pakhat chu lo chhuakin, E, in va hma ve maw, ka lo chhuak dawn chi a ti a. Mahse an banhrena han en chuan Eldian an ni tih a hria a, Tui chuan a theh zui ta hrep. Zikpa chuan, Chhuah phalna kan nei lawm ti ve bawk mah se, chupa chuan, Eldian ramhuai ho, ka mamawh lo chu, helai hmun atang hian chhuak nghal rawh u a ti a. An haw kawngah Marlin mei leh sa lo hmu piang te chuan, En teh u, Eldian an nih saw tih te chuan an lo nuih saw a. Zik, Tlema lo len deuh hnu, Marlin sipai tha tak ni tura a training lai te chu lo lang a. Chuti an tlan lai chu, hmunhla deuh tak atang chuan Commander Magat leh Beast-i ten chuan an lo en a. Beast-i ten chuan Zeke a chak lohna chu hria in a lo en uluk khawp mai. Training an zawt hnu chuan Zeke chu a nu leh pa chuan vawiina hun hman dan te leh an training dan chanchin te chu kim chang tak chuan an zawt a. A pa chuan a fui pah mawlh mawlh bawk. Zeke-a pa chuan Zeke chu a nu leh pa te bulah chuan a dah a. Zeke pawh chuan a pi leh a pu chu a ngaina hle a ni tih chu hriat theih. Zik chu a pu chuan thawnthu te chu hrilhin hmanlai a Eldian te leh mihring te an in do dan chanchin te chu a hrilh a. School lamah ni se Zik chu a thiam thei lo fal bik hle a. Zik chuan a haw kawngah chuan pa fa ball hmanga an in fiam lai chu hmuhin a awt rilru hle a. In a thleng ve leh a pa bulah chuan training a zawh tawh thu chu hrilh a, a pa chuan thil dang ti leh tur chuan a lo ti nghal. Ni khat an training zo chu Zik chu lungngai tak chuan a thiante hnungah chuan muangchang chuan a kal a. A hma tak chuan ball chu lo dingin ball neitupa chuan, Kha ball kha mi rawn vawm phei sak thei engem a ti a, Zik pawh chuan chhar in chu ball chu a vawm phei ve a. Chu pa chuan, I vawm thiam hle mai tih pah in Zika lamah chuan ball chu vawm phei ve leh a, Zik pawh chuan a lo dawng ve leh. I man nalh lutuk tih pah in. Lai bang hi ka vawm per thin a, i hria em a awm zia chu, keimah in ka in fiam thin tih na anih chu tih pah in Zik chu a han sawm a, Zik chuan a ban hren a hmuh chuan Marlin sipai a ni tih chu a hrethiam nghal. Chu pa chuan, Kabir stai ten chu indonaah chuan tangkai viau mah se, helai hmunah chuan keimahin ka infiam a nih hi ti rawh. Ka hming chu Tom Kesevar a ni a tih pahin Zik chu nel tak chuan a han bia a. Rawn vawm ve la, tu ngei nih ve le a ti a, Zik chuan. Zik Yeager ka ni a, nang pawh hmuh i nuam khawp mai a ti a.